Yoo yɛma mo akwaaba ɛba Twintag dwumadie yi so. Me din de Yaw Ɔpɔn. Ɛnnɛ da yi, yɛn nkyerɛkyerɛmu atifi asɛm ne sɛ, Ɛkwan a yɛfa so de Zoom di dwuma. Oburoni bɛka no ɔpɔtɔ kasa mu sɛ, How to use Zoom. Ebia na woate Zoom deda. Ebia na wonte nsi mu koraa da. Saa video yi a yɛyɛ yi, ɛbɛkɔ ama wo. Na obi bɛbisa sɛ, ɛdɛn koraa ne Zoom a yɛreka ho asɛm? Ɛnyɛ Zoom kɛkɛ. Wobɛtumi asan afrɛ no Zoom meeting. Zoom meeting, ne tiatia mu ara ne sɛ ɛyɛ akadeɛ afoforɔ a yɛn ara Kwasi Buroni asan ayɛ bio de aba. a ɛreboa ama yɛn nkitahodie a anka yɛdi no berɛ ne berɛ nyinaa san kɔ so wɔ berɛ a Corona yareɛ yi aba yi a mpo yɛnhu yɛn ho anim nni nkitahodie a ɛwɔ sɛ yɛdi no. Obi bɛbisa sɛ, wobɛyɛ dɛn anya saa Zoom yi bi de adi dwuma? Sɛ wowɔ mobile phone. wowɔ laptop anaa wowɔ kɔmputa akɛseɛ akɛseɛ yi a, wobɛtumi de zoom adi dwuma. Obi bɛbisa sɛ, na kwan bɛn so na zoom fa so di dwuma? Ma mema wo mfatoho kakraa bi. Yɛmfa no sɛ wowɔ w'adwuma mu na w'asoɛeɛ bebree na ato apansam wɔ man mu. Ebia w'asoɛeɛ kɛseɛ no ankasa wɔ Nkran. Ana asɔeɛ a aka ebi wɔ Kumasi, ebi wɔ Kintampo, ebi wɔ Koforidua, ɛna ebi wɔ nkuro nkuro akeka ho. Na anka ma modi dwuma abere ne abere nyinaa, mohyiahyia mo ho. Nanso yareɛ yi baa yɛn, montumi nyɛ saa adwuma no. Saa bibire yi ɛbɛkɔ ama. Sɛ mpo woyɛ abusua panyin wɔ akyem nsutam na w'abusuafo yi ebi wɔ kentampo, ebi wɔ so aduru, ebi wɔ koforidua, anka bosoom mmiɛnsa biara muhyia di abusua no ho nkɔmmɔ. Nanso yare yi baeɛ nti, muntumi nni saa dwuma yi. Sɛ wobɛhwɛ video yi akɔ n'anim a, wobɛhu sɛ video yi ɛbɛboa wo yie. Ebia woyɛ ɔkyerɛkyerɛni. Yareɛ yi nti sukuu no ara na yɛatoto. Nso awofoɔ bɛpɛ sɛ wobɛkɔ so akyerɛ wɔn mma adeɛ. Sɛ wɔn nso wobɛhwɛ video yi a, wobɛnya so mfasoɔ yie. Ebia woyɛ asɔre panin. Wone w'asɔre mpanimfoɔ ahyia aberɛ ne aberɛ nyinaa. Yareɛ yi nti montumi nhyia. Sɛ wobɛhwɛ video yi Ɛnyɛ akyerɛkyerɛ yi a yɛyɛ yi a wo nso ɛso bɛba mfasoɔ ama wo yie. Sɛ woayɛ krado deɛ a, yɛnkɔhwɛ kwan ko a wobɛtumi de Zoom adi dwuma. Yoo yɛma mo akwaaba. Nti yɛrebɛkyerɛkyerɛ mo sɛnea wobɛtumi de Zoom adi dwuma. Sɛ wopɛ sɛ wonya Zoom a, wobɛkɔ Zoom dot US. Ɛde wo bɛba interface fɛfɛɛfɛ bi sei. Na woduru interface yi no mu a, ɛwɔ sɛ wode wo ho ka Zoom abusuakuo no ho. Nti ɛwɔ sɛ wo kleke anaa wo prɛse button wei a yɛatwerɛ so sign up. It is free. Nti sɛ womia so a, Ɛsɛ yɛpɛ sɛ yɛbisa wo mfie a wadi ansa na woatoa so. Nti sei no, yɛbɛmiamia biara so kɛkɛ ɛsiane sɛ yɛrekyerɛ adeɛ nti. Nti wofa age yi no a na waprɛse anaa woamia continue so. Yɛse wo bɛ saene up a fa wo email address ehyɛ mu. Anaasɛ sɛ wo bɛ saene up a wo bɛtumi asaene up a wo bɛ use wo Google account anaasɛ Facebook. Yɛdeɛ Google account yɛbɛyɛ seesei. Nti yɛbɛ use deɛ edi kan no ne yɛmia so. Nti yɛmia so no ɛbie account fɛfɛɛfɛ ama yɛn. Wohwɛ yɛ account no mu a, yɛwɔ yɛ profile. Yɛnkɔhwɛ deɛ ɛwɔ profile no mu kakra. Wohwɛ profile no mu a, me ara mewɔ me meeting ID a ɛno deɛ meeting biara a mɛhyɛ aseɛ biara no, ID wei ɛbɛka ho. Yɛbɔ aseɛ nso a, yɛkyerɛ me sɛ me meeting no mɛtumi ne nnipa ɔha ana ahave meeting no.
Yɛnsɛe mmerɛ wɔ profile no mu. Enti yɛbɛhyɛ meeting bi ase. Baabi a yɛadu no, ɛwɔ sɛ yɛ download Zoom to yɛ kɔmputa no so. Yɛbɛ download a, yɛbɛtumi akɔ soro ha anaasɛ yɛaba aseɛ ha. Wobue website bi a, aseɛ ha nyinaa no yɛfrɛ no footer. Sɛ wohwɛ download no a, Zoom wɔ nneɛma bebree a wobɛtumi adownloadi. Sɛ yɛhyɛ ase a, yɛn nso ɛsoro ha no, sɛ wopɛ sɛ wo download Zoom a, ɛwɔ sɛ wo use host a meeting. Sɛ wopɛ sɛ wo host meeting no a, ɛbɛma wo nneɛma mmiɛnsa. Sɛ wobɛ host meeting no a wode wo screen nko ara na ɛyɛ, anaa bɛ sɛ wobɛhyɛ meeting ase a wo video no ɛwɔ. wɔasɔ wo video no, anaasɛ wobɛhyɛ meeting bi ase a wo video no wadum no. Esiane adesua nti, yɛbɛhyɛ yɛn meeting no ase a yɛn video no yɛasɔ. Enti yebemia so. Sɛ yemia so a, abue baabi foforo ama yɛn. Sɛ wohwɛ soro hanom a, madownload Zoom dedaada no nti, Ebisa me sɛ emfa Zoom no a madownload no mmie deɛ mepɛ sɛ meyɛ yi anaa? Ɛnyɛ saa hwɛ aseɛ ha nso a, wobɛtumi ayuusi download and run Zoom na wode adownloadi Zoom foforɔ koraa sɛ wonni Zoom wɔ wo machine no so anaa wo kɔmputa no so a. Mewɔ dedaada, enti yɛbɔ asorowa a, mɛmia sɛ ɛmfa app no a mewɔ dedaada no mmie. Yoo me mama kɔ aba bio. Ebieɛ no, oburoni frɛ biribi pop up. Wohu sɛ akata m'anim kakra. Asan ama yɛn ahyɛnsodeɛ bi anaasɛ adwuma bi a yɛnsan nyɛ. Atwerɛ sɛ, yɛpɛ sɛ yɛde yɛn audio no a ɛwɔ yɛn kɔmputa no so yɛ anaa? Anaasɛ yɛde yɛn speaker ne yɛn microphone na yɛpɛ sɛ yɛtie mu yɛ kasa yi anaa? Yɛbɛdi kan afa deɛ atwerɛ sɛ yɛmfa yɛ kɔmputa no nyɛ no. Nti yɛmia so no, wotumi hu sɛ ɛbie ne kamakama sɛ sɛ wohu m'anim, mema makɔ aba bio. Nea ɛdi hɔ no, yɛpɛ sɛ yɛ cover anaasɛ yɛde full screen ma ɛfa yɛn anim nyinaa. Nti sɛ wopɛ sɛ woyi so a, wode wo kɛza no fa wo ara wo mfoni so a, wobɛhu sɛ ɛbɛbiebie saa nneɛma a ɛkeka ho yi. Na yɛprɛse enter full screen a, ɛde me picture no ɛbɛfa screen no nyinaa so. sɛnea wohu dedaada no. Sɛ mepɛ sɛ meyɛ exit a, ɛbɛma asan ayɛ ketewa nso bio. Enti sɛ baabi a adu no, yɛbɛkɔ mu na makyerɛkyerɛ wo deɛ biribi biara a ɛwɔ aseɛ ha a yɛfrɛ no menu, nneɛma ne dwumadi a ɛbɛtumi adi. Sɛ wogyae no saa no a, Ɛsan hide ne ho sɛ na abere ne abere nyinaa wobɛtumi anya kwan ayuse wo screen no a me ne wo kasa no mu. Sɛ wowoso wo cursor yi a anaasɛ wo mouse yi a, ɛbɛba bio. Nti abere ne bere nyinaa, ɛmmɔ hu sɛ wobɛbie na wonhuiɛ. Yɛhyɛ aseɛ no, woba deɛ ɛdi kan a, ɛba tema ɛdi kan a, wɔatwerɛ mute ana wɔayɛ microphone. Sɛ mepɛ sɛ me mute me kasa yi a me kasa yi a, me mia so, me mia so pɛ, ɛde ahyɛnsodeɛ soronko anaasɛ bar a red ɛbɛba ba abɛtom, ɛkyerɛ sɛ me kasa a me kasa yi sese wo nti bio. Sɛ me mia ne back a, deɛ mɛka biara no wobɛte sɛna ɛteɛ. Nti deɛ use mute no ɛde yɛ no no, Sɛ wohwɛ sɛ ne nkyɛn a, ɛwɔ ahyɛnsodeɛ ketewaa bi biom button. Sɛ yɛ prɛse so a, yɛbɛnya option bebree. Sesei yɛnkɔ option mu mu biara seesei. Sɛ wohwɛ me a, na mepɛ sɛ me hide anaasɛ mempɛ sɛ wobɛhu m'anim bio a, wobɛprɛse stop video yi so Sɛ wo mia so pɛ, se sɛ wonhu m'anim bio. Me mfoni a mede alɔge in na wobɛhu. Nti sɛ woreyɛ biribi na wompɛ sɛ obi bɛhu a, wobɛmia video yi, start video anaasɛ stop video button yi so. Ɛbɛ hide wo fɛfɛɛfɛ. Na woyɛ deɛ woyɛ wie na apɛ sɛ wotoa so a, woasan aprɛse so. Mepira sɛ asu a na minni ase yi bɛsen ahu m'anim bio. Saa pɛpɛ na ɛteɛ. Sɛ yɛde adiwo bio nso, yɛfrɛ no security. Wopira si security no so a, ɛbɛma options bebree. Ɛwɔ lock meeting, enable meeting room. Sɛ woyɛ enable meeting room no a, obi biara a ɔbɛjoin wo meeting a woyɛ yi, wobɛhu no na wama no akwanya sɛ ɔbɛdwɔini anaasɛ ma no nnwɔini. Sɛ woamfa mark yi anto anim a, obi biara betumi adwɔini a wunhu. Woba asowa nso a, wɔatwerɛ lock meeting. Sɛ ebia woyɛ meeting na wopɛ nnipa enum pɛ, nanso wohyɛɛ wo meeting no, nnipa na ɛba no wɔboro enum. Wonya enum no a, na woba security yi ase na wobɛprɛse so a, na wo mia lock meeting yi ase a, sɛ nnipa dodoɔ no a ajoine no, sɛ nnipa dodoɔ no ara na ɛbɛtumi ajoine, nnipa foforɔ biara ntumi njoine bio, saa na lock meeting no dwumadi a ɛdi no no. Te sɛ ɛyɛ me nko ara nti menhyɛ da nhia lock meeting no, nti mɛsen amia so bio. Nea ɛni hɔ bio, yɛwɔ sɛ obi joine meeting a, dɛn na onipa no bɛtumi ayɛ? Dedaada no, yɛahyɛ sɛ sɛ obi joine meeting na ɔpɛ sɛ ɔne obi kasa wɔ akyiri a, obetumi ayɛ. Sɛ obi joine meeting na ɔpɛ sɛ ɔsesa ne din a ɔde ajoine, obetumi ayɛ. Sɛ obi joine meeting na ɔpɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔhyɛɛ no screen a ɔhwɛ me wɔ so no a, obetumi. Seesei me na meyɛ host no nti, anaasɛ me na mafrɛ meeting no nti, mema obiara ho kwan sɛ ɔnyɛ saa. Enti wɔntumi nyɛ saa. Deɛ ɛdi hɔ no yɛ participant, nnipa dodoɔ a wɔwɔ saa meeting yi mu. Sɛ memia so a, mɛhu sɛ me nko ara na mewɔ so. Mepɛ sɛ me mute me ho bio sɛdeɛ yɛdi kan yɛɛ deɛ ɛdi kan no a, wobɛtumi ayɛ nsonsonso wɔ ha. Ebia mepɛ sɛ mede nnipa foforɔ ma no join meeting. Ɛno na ɔmayɛ invite. Nti sɛ womia invite no so na wopɛ sɛ wo invite nkurɔfo ma wɔn join ne meeting yi a, wobɛnya option bi sei sɛ wobɛsɛnde invite no afa email mu anaasɛ wobɛkɔpe invite no na waa wahwehwɛ nnipa a wode bɛma wɔn maako maako maako. Mepɛ sɛ mekɔpe de ma nnipa maako maako a, mɛmia ahyɛnsodeɛ a yɛatwerɛ so kɔpe invite anaa kɔpe invite link yi na akyerɛ me sɛ akɔpe ne fɛfɛɛfɛ te sɛ me nko ara na mewɔ meeting yi mu enti me invite obi aseesei sɛ mepɛ sɛ me ne nnipa a wɔn adjoin ne meeting yi mu nso kyaate a meprɛse kyaate yi so a ɛba ma me akwanya ama mastate me chart anaa mahyɛ me nkitahodie soronko. Enti yɛnhwɛ sɛ, ma me ntype biribi nhyɛ mu ɛ, Akwaaba. Na woaprɛ sɛ wo enter no so. Enti obi biara a ɔbɛjoin no biara bɛhu sɛ matype no Akwaaba. Sɛ mepɛ sɛ mewɔ information bi anaa mekyerɛ adeɛ na mepɛ sɛ mede file bi tom ma nnipa foforɔ nso hwɛ a, Me prɛse wei so a, ɛbɛma me akwanya sɛ mede me Google Drive anaasɛ mɛpɛ faale bi afiri me kɔmputa no so de ato mo. Saa pɛpɛpɛ na ɛno nso yɛ adwuma fa. Sɛ mehwɛ dɔɔto dɔɔto mmiɛnsa yi a, ɛtwerɛ more. Sɛ mepɛ sɛ meyɛ biribi foforɔ a, yɛnhwɛ deɛ ɛwɔ hɔ ɛ. Enti sɛ mema akwanya sɛ Wɔn a wɔaba meeting yi mu, wɔnni nkɔmmɔ foforɔ wɔ afikyire yi a menhu a. Sɛ me kleke wei so a, ɛbɛma wɔn akwanya no ma wɔn nso ati atumi adi wɔn ho nkɔmmɔ a me mpo m'ani rema so. Sɛ wɔyɛ sukuufoɔ deɛ a, yɛbɛsrɛ sɛ saa nneɛma wei wobɛyiyiyi afiri mu sɛnea abere ne abere nyinaa no, wo ara wobɛtumi ahwɛ wɔn sɛnea wɔyɛ wɔn nnwuma fa. Enti yɛba bio mu a, share screen sɛ yɛbɛma asukuufoɔ anaasɛ abusuafoɔ a yɛne wɔn yɛ meeting anaasɛ yɛn adwuma mufoɔ a yɛne wɔn yɛ meeting sɛ bi a ɔwɔ biribi wɔ ne kɔmputa so a ɔpɛ sɛ ɔdi ho nkɔmmɔ kyerɛ yɛn a, ɔbɛtumi ayi so share screen de ahyɛ. Nti aberɛ ne aberɛ nyinaa no, yɛbɛtumi anya information a ɛwɔ sɛ yɛnya nso afiri hɔnom. Sɛ ebia deɛ meyɛ yi anaasɛ screen a meyɛ mepɛ sɛ me record a, mɛprɛse record no so. Na ɔba asoro anom a, astarte fɛfɛɛfɛ arekɔɔde ama me. Sɛ mimia stop recording a, ɛbɛsɛɛvi video no fɛfɛɛfɛ ɛna asɛɛvi no wɔ ha no fɛfɛɛfɛ ɛde ama me. Sɛ wohwɛ video yi nyinaa yi wie na w'ani gye ho a, anaa moyɛ meeting na w'ani gye ho na wopɛ sɛ woda ase a, wɔayɛ biribi a yɛfrɛ no reaction. Sɛ woprɛse so a, Sɛ wopɛ sɛ wobɔ wo nsam a, wubetumi aprɛse so na woabɔ wo nsam fɛfɛɛfɛ. Enti wumia so a, wo nsɛmmɔ no bɛba ha. Sɛ mepɛ sɛ deɛ meyɛ no mekyerɛ sɛ m'ani agye ho a, mɛprɛse thumbs up. Ɛno nso bɛba fɛfɛɛfɛ. Deɛ mayɛ nyinaa akyi yi, Sɛ mepɛ sɛ me close side ha yi a agye me screen abɔ so no a, mimiaa soro hanom a, mɛtumi akolosi no. Mɛtumi akolosi deɛ mabiebie no nyinaa na ne nyinaa kɔ fɛfɛɛfɛ. Sɛ mewie me meeting na mepɛ sɛ me end meeting no a, wɔayɛ ahyɛnsodeɛ fɛfɛɛfɛ a wɔatwerɛ so end. Sɛ meprɛse so a, ɛbɛbisa me sɛ mepɛ sɛ meeting no mawie ne nyinaa anaa mepɛ sɛ me ɛnde no anaa? Anaasɛ mepɛ sɛ mefiri meeting no mu na megyae wɔn a wɔn aka no sɛ wɔn nso wɔn nyɛ wɔn meeting foforɔ a? Me na mehyɛɛ meeting yi ase, nti mepɛ sɛ me ɛnde no anaasɛ mede ba awieɛ. Nti wobɛprɛse kɔkɔɔ yi so a yɛatwerɛ sɛ End Meeting for All. Nti ma ɛnde me meeting no. Wahu sɛ asɛɛvi me video no nso fɛfɛɛfɛ. Ɛrebisa me baabi a yɛbɛsɛɛvi video no. Nti mesɛɛvi akɔ my document na maprɛse OK. Nti me video no na masɛɛvi no fɛfɛɛfɛ wɔ aseɛ ha yi. Nti abere ne abere nyinaa no, mɛtumi abɔ video yi na mahwɛ sɛ na mesɛɛvi no ɛresi fa. Yoo! Enti yɛn nkyerɛkyerɛmudie yi, aha na yɛde bɛsi.
Ebia ɛnnɛ nkyerɛkyerɛ yi, wowɔ ɛho asɛmmisa bi a. wɔ comment section no ase. Kyerɛw w'asɛmbisa no egu hɔ. Anaa wopɛ sɛ wobisa yɛn nso a, wobɛtumi afrɛ yɛn ɛwɔ telephone number yi a yɛato agu yi. W'asɛm bi a wobɛbisa yɛn de ho mmuaeɛ ɛbɛma wo. Sɛ ɛnyɛ ne da a worehwɛ yɛn a, ɛha yɛ Twi Tech, ɛyɛ dwumadie foforɔ a Menkyehab akeka bɔ mu sɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn ho ade. Sɛ nnɛ ne da a edi kan a, yɛbɛsrɛ sɛ wode wo ho bɛba abɛjoin abusuakuo yi ho. Video yi a wohwehwɛ aseɛ hɔ, fa wo nsa si subscribe button no so, na fa wo nsa mia ɛdɔn no so. Sɛ na aberɛ ne aberɛ nyinaa no, nkyerɛkyerɛ a yɛde ba yi, wo nsa bɛtumi aka bi. Yɛda wo ase. sɛ wanya mmere ama yɛn. Da foforo yɛbɛsan ahyia bio.